karibu sana thĩinĩ wa thai podcast mwĩroreri na mũthikĩrĩria wa podcast ĩno itũ an amazing kikuyu podcast eh? ngakũnyita ũgeni rĩngĩ arĩ the sixth episode ya thai podcast ririkana gũkũ nĩ kwa jinsons productions eh? na ũngĩkĩrorera han- haha no one ĩno nĩ jinsons productions merchandise ni kalikali hapa na jinsons productions nĩ andũ makũ matigagĩrĩra atĩ we ũhiki waku kana birthday kana baby shower yaku nĩ yatuĩka ya kwagĩrĩra ngĩkũnyita ũgeni thĩinĩ wa thai podcast niĩ ngetwo presenter mk pmk na bosi bosi ũmũthĩ auga nyambĩrĩrie show na nĩ ngũmũhe kamweke e introduce nĩgetha um, anengere our amazing guest kahinda onake akorwo wa kwĩ introduce so tũthiĩ kwĩ our bosi bosi ajipige intro pale alafu tũthiĩ na mbere

o kũrĩa guothe ũratwĩra ũrĩa ona ũratũthikĩrĩria ũrĩ ngakĩhoka nĩ ũgĩkoretwo na kawiki kega wĩ mũmenyerere nĩ ngai o wega twagĩcemania rĩngĩ rita rĩa gatandatũ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno itũ ya thai podcast ĩni no mũthĩ Ũmũthĩ nĩ kũhiũ.
mũthĩ rekei ndĩmwĩre ndĩ kairĩtu nyonaga handũ ũguo mani ngaigua ndakĩracĩra, ngaigua ndakĩracĩra biũ, na niĩ nĩ njiguĩte biũ biũ ndĩ mũhehenjeku ngoro o kuma ndaigua karwĩmbo keho ainire, na ngĩigua ta ta ngwĩka atĩ, ta ngũrĩra. No rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna gĩkeno mpwito mpwito. nĩguo kiugagwo riboribo gĩkeno riboribo bas kĩu rĩu tondũ tũkĩrĩ nake mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa studio citũ the one and only kamĩrĩ kamĩrĩ kene kene no rĩu nĩwamenya kwanja hau ha kene no nginya ndigĩrĩre ndamenya no nginya Hau tũmenye nĩ gakene kaũ rĩ. Aha. to njiguaga no kene no no nginya amenye kene no nĩ mũthenya wa ũmũthĩ

karibu sana mgeni witũ wa ũmũthĩ na ũkorwo ũkĩ introduce as you wish Karibu Thank sana. you.
Ũrĩa ũrĩa ũka- ũkahota kwĩ introduce na hau hacingo kwanja hau na ũkiraribaya hau ũkĩlarify by the way Yes. Nĩ nĩ mareta kamiri kene eh, amugithi

ambao pause video ĩyo ndaika ĩno pause ũthiĩ harĩa youtube ũcaci kamĩrĩ kene o ũguo ndĩrarĩta kamĩrĩ kene kamĩrĩ kena Eh, ta- ta mainire karwĩmbo karĩa wĩ- gaku ka- Rĩu karatiredi karĩa karĩa karatiredi karatiredi nĩgetha nĩgetha mamenye nũ herũ wa ithaka

keonire Iki- cringes nä keonire Niĩ- niĩ ta- nĩ ũrĩa watigwo nä kå ria we oye kai watigaga nginya macani inyua kabuti ona tiga to å guo airä tu athaka ta aya mamå Ĩta- acio matirä Ndagĩra. må nyaka Arũme mũtikĩrĩ tha. Mm. acio matirä må nyaka utigitwo biu biu biu biu nginya ungirigwo ni kionire city Mbithe andå monaga airĩtu no no athaka. ndĩmũbuatĩte nĩ ndĩramũbuata kamere no no agree na niĩ atĩ andå monaga airĩtu athaka mageciria atĩ matitigagwo tiga gũtigwo rĩu ona ũkoragwo wĩ single othe marona ta wĩna mũndũ Ma- marona- ona matiragå katira marona marona ta tarĩ wĩna na må mũndũ ah huyo huyo hawezi kosa inyuothe mũguo ũguo arabu

nĩkĩ gwathire Um, ngĩthoma ndacamania na tũũndũ wantu wantu tũgĩtũma njage gũthoma kana gũ concentrate na mathomo ngĩ- rĩu ndio- nĩguo ndokire nairobi ũguo ũkĩona rĩu we nĩkĩa ngĩona rĩu nĩ gĩate Eh, eh, ngĩũka nairobi kwĩ my sister ũguo okay eh, gũkĩnyitanĩra hau Ah. Mm. gĩkorwo gĩtwo gĩtwo muzazi gĩtwo muzazi aha rĩrĩa kairĩtu kanini mũno okay na ngĩtĩkĩra mm. na ya kũrera rĩu mwana ena mĩaka igana rĩu rĩu kwĩ eh, mĩaka ĩrĩa nayo no, nĩ mũnene no eho na nĩ mũnene Ah. Mm, okay.

njũrĩ gwa ndebo kwaigua tarĩ macaitani akĩigua tarĩ ndaimono so eh, ndare- ndaciarirwo kũu rĩ pe- wazazi wali wali divorce magĩtigana ngĩthi kũrererwo kũndũ gwĩtagwo elbago nĩ rĩu kũ ndĩrauga ũgĩthi na mathĩka ũgĩthi na mzai Eh, mam sasa. Oh. Eh. musaida akĩrehire mũ- mũtumia ũngĩ rĩu tũgĩkiũra kana nĩ kĩrĩa rĩu njugaga nĩwe Mũkĩrwo mbeca wathire nja. Kĩrwo- Kĩrĩa mbeca nja. Kũrĩ gũtheca nja rĩu rĩ tũgĩthiĩ ngĩrererwo kũu Mm. Eh, ngĩrerwo rĩ noguo ndacemani na cakaca icio cia eh, ngĩre- tuge atĩrĩrĩ Ndĩ mwana nĩ nda, ndiũĩ kana nĩ kĩũndũ gĩbuataga kana ndiũĩ nĩ kĩĩ I cannot tell, but kuna majamaa tu, guka witũ nĩ harĩa nĩ koragwo nĩ kũrĩ, nĩ kũrĩ andũ matendaga kũnyona. Kwanyu?
Ti gwitũ, andũ acio. Andũ anyu? Mami, rĩu baba athiĩ-rĩ, ĩndĩ ona rĩu twatigirwo na mitũ Eh. na mitũ obvious ye busy Ĩĩ. nĩ mũndũ wa gũthiĩ Gwetha. rĩu nĩ ũratigwo Mm. Ka- a- mũndũ ũyũ tũkomborithĩtie nyũmba rĩ twarakĩona kairĩtu agũrĩa tũtũtũ Arona minji ara minji. kaminji na ndarori kairĩtu gaka gaitũ kanini nĩ ni- nĩ nĩ niĩ mũno tondũ twarĩ erĩ nĩ tũtiganĩte hanini mũno Mm. arĩa twatigĩtwo mũciĩ tũrĩa- tũrĩana gwitũ no rĩu arĩa twatigĩtwo mũciĩ nĩ aya niĩ na na kangĩ kanini Ah, m- na mzai hĩndĩ ĩyo ena indo ena indo you know, ena kĩndũ hĩndĩ ĩyo rĩu ukirerwo ni mwari indo nduyu no ukorwo wi- wi- we wikiria taikuni na tutirakimenya aca baba itũ ti mũthĩni hĩndĩ ĩyo Yarĩ rĩu indo. hĩndĩ ĩyo Da, ũkiuma ona hĩndĩ ĩyo ti atĩ ndũngiuga nĩ mũthĩni Eh.
koguo Okay, nĩ kumbe arĩ we- we gĩtama ũrereirwo indo-inĩ we Ah, ti indo-inĩ icio aha no Tũindo- ndingĩmũtara kũrĩa tũindo. kũrĩa thĩinĩ kũrĩa thĩ Wii wa aya nguru. kuguo rĩu kũrĩa mwathamĩra randirodi arora akona minji na ndĩrona niĩ angũragĩra makeki na tũrakĩmenya nĩkĩ na ndiramenya nĩkĩ tondũ nĩ guka-rĩ Eh. nĩ guka rĩ rĩu nĩ ndĩrakĩona atĩrĩrĩ no ndũĩ nĩ kwĩragwo na nyau ngũrũ nĩ nyua iria no no me ndĩ mwana mũnina nĩ guka nginya ũtanĩte njuĩrĩ ona ndũngĩciria by the Ona way ndũngĩciria. ndũngĩciria atĩ no akorwo ena meciria ta mau arabu tondå baba witå arä må ndå ndendete baba witå må no twabuatanaga na nä ndendete gå korwo na na baba nona rä u ona baba witå nä anyendete må no rä u ndonaga andå othe mahana

ũcio rĩu no akuĩrĩire kuge na ikũmi Ũguo nĩ arĩa
imagine rĩu rĩ niĩ ndarehagĩrwo makeki maindo ũndũ ũngĩciria you know Aha. no ũgakĩrĩa ta mwana torobu ũgĩũka ũgĩciri kĩ hata 13 na 15 hiyo ni kitambo huu ungefikiria hizo nini so Ũkĩ- na na rĩu kĩrĩa gĩethaga nĩ akĩonire ndũĩ no ũkĩũria Ata, kĩna ũru. ndonire No kũria.
ndonire Ah. Ah, mauma auma elbagon rĩu nĩ after probably a year rĩu ũcio nĩwe wanjĩkĩrire guoya rĩu nginya ngĩrande kĩ nairobi Ĩĩ. Wa- rĩu warandi nairobi ma- magũbuataga gũgũbuata aca nairobi anga nĩ harĩa andũ rĩu ndokire nairobi rĩ

aranjĩra atĩ rĩu warega atĩ njoki indo iria ciothe ndĩte ciake ndĩrariu atĩrĩrĩ sasa Woi, Mĩaka twĩ ũũ.
ngũciruta ũgatahĩka rĩ icio ciothe makeki na mathiti anjĩrĩire ndĩna mĩaka 12 sasa hii 13 ngĩona rĩu nginya cukuru ndĩra inatupa focus tondũ nĩ matirĩ ndĩraririkana ũrĩa njĩrire ũrĩa haiya Eh, rĩu gĩkinya rĩ- kĩrĩa 14 rĩ mm, me I was not gĩcagi ũkĩũra ngĩũra ũgĩthiĩ nairobi ngĩũra Nairobi wakinya rĩu nairobi sister yaku egũkũ sister yakwa ona ndiarĩ na basi yake ndekire atĩrĩrĩ Eh, ndonire bĩcitĩ yakwa arenda gũthiĩ wĩra wa nyũmba na niĩ ndiramenya gũkũheirwo ma pressure nĩ nĩ mũthuri ũyũ mm. na ma- na na mamu wanyu mayanko nĩoĩ niĩ ndarĩ mũguoya rĩ ndũngĩamwĩrire Mamu wanyu? ndingĩamwĩrire no nĩ hakinyire handũ ngĩmwĩra Mm. na akĩ- na agĩkania mũthuri ũcio na anko ũyũ wakwa akĩmwĩra agĩtwĩra tũtikanathiĩ kũ tikanacoke gũthi kũu ndamwĩrire nderire andkwa yakwa no atwä tikanacoke gũthi kũu Kũu- so ngĩo- ndoka nairobi ituma kũu Ĩ, rĩu tũ- ndwakĩũra Ĩĩ, no woka Nairobi Ndora wĩ- ndoka Nairobi ndarĩ na Na namba ndũrĩ ya namba, sister, ndirĩ na namba ya my sister rĩu best yakwa nĩyo anjĩria atĩrĩ tondũ athia arĩ gĩcagi best ĩyo akĩnjĩra niĩ ndĩrathiĩ wĩra wa nyũmba ĩ eh, ngiuga na ndigũtigwo ĩra ũcio ũragwethera ĩ onani anjete onani anjethere nĩ ngũthiĩ no arona ndĩ rĩu ndĩ mũnini nĩ arona ndingĩtĩkĩrwo ariongea na wao ndiũĩ ũrĩa maririe ngĩtĩkĩrwo ngiũka rĩu nĩguo nda- ndacaragia my sister kila saa Na Wĩ- thimũ, wĩ wĩra wa ngahoyaga nyũmba? thimũ eh, rĩu twĩ kwa kũu mwĩrĩ tũcandĩkĩtwo twĩ kũu Aiya, kũu eh, andĩkĩtwo eh, mũrutage Gĩkũyũ. nake ĩĩ Mm, rĩu ndaikara ngĩcaragia my sister mm, ngahũra ngaigua mũteja mũteja ndagĩcokire ngĩmuona mm. na gũthiĩ gwake nĩguo rĩu kĩaribũkire rĩu rĩu ngĩtuĩka sasa nĩvo Gu- gu- rĩu kau gakũribũka ndũĩ no Gũkĩmatana, tũrĩ. Kau- gũkĩmatana. kau gakũribũka ndũĩ rĩu nĩ o tũrĩ ndacemanire mm. ndacemanire na gikanda kuguo wacemanirwo na kijamaa gigukunywa gukunywa biu okay oh, andu eh, tuseme ni mtu wake tu ni mtu wa my sister
nyumba ĩyo iri kugongewa promax ĩgonga
kũrĩa umire rĩ ũrĩciria atĩ rĩu nĩwa no ũrĩra ngũri ũgoka wakorana na moru wakorana nayo rĩu wagu rĩu ona gũkũ kũrĩra kũ rĩu no no ũmĩrĩirie Ũguo no ũmĩrĩirie after all ndamenyete kwaragia ndira- ndurona ta ndĩ serious kana ndĩ- ũndũ ũcio ndĩrauga ti tarĩ guo ĩ so i used to na nyamazia mambo zangu tu ndakiragĩra maũndũ magapaila magapaya rĩu ndetigagĩra kwĩra mũndũ atĩ ndinapitia hii kana ndĩragerera ndakiraga tu ũguo tondũ ona ona thaa ici rũgano rũu maracokire kũrũigua wĩ mũnene ndĩ mũnene Mm. wacokia kuigua ndĩ mũnene Tondũ ona no moge nĩ maheni Mm, tondũ mm. tondũ ndiameraga ndwameraga igũya Mm, ndakiraga o ũguo kuguo rĩu mũndũ wa sister yaku akĩona rĩu nĩ nĩ areherwo minji
angĩagĩkire atĩa Agĩ-

nĩ- nĩ nĩ maũndũ matara- matarĩ mega ndũngĩanjĩire atĩ nĩ kũrĩ mũndũ mwega Mm. in fact ndetigĩte arũme ta kita kita ndona koguo hĩ- hĩndĩ ĩyo nĩ ũngĩinire kau karwĩmbo kau ndĩraina arũme arũme rĩngĩainire arũme mũmenye mwe
ndabora ngaigua ca kuwe auga arũme nĩ kĩrĩa nĩ nyamũ ĩno. tondå ndakĩgire mwana rä

ngai
nĩweheria rũthingo Eni.
mwathani Mm.
Ndiũĩ ũndũ. na na rĩu nĩ gwĩboci hihi kana nĩ ona nĩ kaũndũ waiguaga nĩ Atĩ ũkwenda. kũigua. No ũigua ĩna mĩaka ĩyo kwa tondũ nĩ ũmenyaga nĩ kĩ kĩu.
okay Wa, hĩ nĩwahutio cringes nĩwahutio kanda ĩyo nĩ yatũhĩtĩria mũno. kanda ĩyo nĩ yatũhĩtĩria mũno no nĩ- nĩ- kĩ- kanda ĩyo ĩ nĩ yahĩtĩria kame nĩ wamĩoherire by the way kana no Mwacokire ũririkanaga gũcemania, mwana ningĩ nĩ amenyire ithe kana ugaga nĩ aringirwo nĩ kĩrori kĩa mandathi ndũĩ guo
ndiamwĩrĩte ndatwĩte ndĩmwĩrikagĩrĩria mũno na ndiendaga kuga atĩ kana nĩ bũci ekire ndatũraga njugĩte nĩ nĩ nikwenda ni kumuhithirira nona no riu hakinya handu ngiona atiriri acha nikue mimi reke njuge ni- ni Wende ndige kuhithirira kindu kana njuge uria gwathire na uria kuri nikue mimi sa ngiuga ndi- ndute tu tondu ari ndacokire gucenjia auga ati ni atuika mundu mwega ni ndiramu defend No ndaracenjia, hati undu ndarĩ na effort. acenjirie hati undu ekire in fact ni niko hati undu ekire tuge atiriri wĩra. we nĩ wamwendete
aca
ũkwenda atĩa mũndũ ũra- mũndũ ũragwĩkithia mũndũ ũragwĩka ũũru? maũndũ macio moru Mm.
niĩ ona njugaga atĩrĩrĩ niĩ ona njugaga atĩrĩrĩ tu kaba atangĩandigire straight nona angũmbĩrĩre tu onokorwo nĩ nyũmba ya ibati nona tu ya ibati andũ ngirerera mwana waku aniache tu kwa nyumba ya mabati

ona ũrathiĩ kũria handũ wĩra ũkerwo amba ũtware mwana kwĩ mamu kana wĩ wanyu." mũnini rĩngĩ kerwo wĩ mũnini rĩu nona nginya kũbĩndi nginya ũbĩki gĩbandĩ ta kĩu yani nilijipata tu eh, at- umejuana na kanairo the hard way eh, acha no i think above all ngai akĩrĩ mwĩhokeku tondũ rĩrĩ ithe ti kamĩrĩ kene gaka kana atĩa mwĩroreri nĩ kamĩrĩ kene uh, right now Na nĩwe tũmũrehete haha show-inĩ koguo eh, ndwagĩrĩirwo kũigua wĩna ngoro thĩna tondũ anyway mũndũ ũcio rĩu thaa ici rĩ ithe ndaragĩkwĩrorera akona thaa ici wĩ wĩ mũndũ wĩho ti ũrĩa agũtigire kana atĩa i think cringes tũkiuma hau um, kaũhoro-inĩ kau nĩ kaũhoro ga nĩ karitũ nĩ karitũ mũno nĩ kaũhoro ga mũno. gwĩkĩra kĩha ngoro na ĩĩ nĩ karitũ na nĩ kaũndũ Aha. very sensitive yes Tondũ rĩu nĩ wakĩmenya generation ta rĩu, ta rĩu ũkarigwo rĩu nĩkĩ kĩratũma andũ makinye handũ makambia kuoya mĩoyo yao, I mean nĩ kũritũhĩrwo nĩ maũndũ na ũkarigwo nĩkĩ, what's next? Nĩ wona? Na rĩu tũgĩthikĩrĩria karũgano ta gaka ga Kamĩrĩ, I think ũndũ ingĩenda kuga mũno nĩ andũ nĩ methe andũ a kwaragĩria you know tondũ rĩu nĩ wamenya rĩu wakira ũhoro ũcio wĩ thĩinĩ waku no gũkũrĩa na no ũrakũrĩa ũkue for a very long na no time ũkuwe ũndũ ũcio na ũritũ mũno ndatũrĩte nguĩte ngĩkinya handũ rĩu ngiuga atĩrĩ ndigũkira mm. kaende kaende uria uria gwa thiĩ ũndũ ũcio tige kũngiaga thĩinĩ tiga gũkũrĩa na thĩinĩ mm. eh, okay rĩu rwĩmbo wa bikũina rĩ eh, ranjia kũina 2020 2020 mm. 2020 eh, ĩyo nĩ mĩaka igana ũyũ nĩ mwaka wa kana tũramenyire kamĩrĩ just the other day mm-hmm. waithaka mwarutanire kũ

riagĩtigirwo Rĩa- waithaka ndandĩgire agĩthiĩ city
waithaka we nĩ watigire kamĩrĩ kene ũgĩthiĩ city Mhm. ngwĩciri no ũtũhutĩrie karwĩmbo kau hanini nĩgetha mũndũ ũrĩa maybe ũtaramenya nĩ rwĩmbo rũrĩkũ tũrarĩrĩria twakĩina amenye no ahutie hanini hutie ũrĩngĩ taina rĩngĩ hanini nani njokie Rĩu- rĩu nĩ niwa ithaka nĩ ngũcoka. Ehe, rĩu we nĩwe wa- rĩu assume nĩwe waithaka na kamĩrĩ kene ke haha Bas, ĩĩ. Ah,

Ah, rwimbo ruu kuguo we mwacemani na waithaka kiria mwa- studio Eh. uthiete kuina rwimbo onawe Aca. wambirie na eh, ici nĩ cia rarĩte kiria kũina. cia miracle baby ka wambirie na irä kå Ah, nĩ ndakĩenda Hakoko ndĩ- gũtuĩka rihana we. wendaga gå tuä rihana Eh. warä popstar Ah, nĩ ndendete rihana mũno to ndona tũgathĩti twake na kamera ũguo Ah, twangenagia ĩ. ũkaigua waihũrĩrĩrwo Eh, ni gatũtinĩrĩria ũguo gatũbandĩka ibuku-inĩ

rĩu ũguo rĩu rĩ ndangĩthi story rĩra- rĩra rihana kwendaga kũina rwa rihana rĩu wacemania na waitha kaĩ kũgarũra mbaũ Ĩ, ndathi gũkĩnyita nai atĩ nĩ ko- kuma wathiĩ rĩu studio iria ndathiaga rĩ nĩ cia rihana obvious tu mũ- ta- rĩu okorwo nĩ Koguo, ya- aha. environment ĩgacenjia rihana ĩkarehe waitha koguo
ĩkarehe kamĩrĩ kene hau hau.
Ah, rĩu rĩ buroti ndaikaraga rĩ nĩ kwarĩ na mũndũ wendete kũthikĩrĩria mũgithi mũno Mhm. athiĩ ngwĩciria a- ainaga nyĩmbo icio cia mũgithi rĩu ma studio kagekĩra ngaigua gĩcarimu kĩrĩa no kĩra- no Ũkĩraga kĩrangucia kwarĩrĩria. ĩni Mm. gĩcarimu gĩkangucia mũno na nĩ ngita ĩtagwo one man one man guitar Ĩĩ. ndaigua kĩgamba ũguo ngaririkana carimu Ĩĩ. ndiarĩ na kanda ĩyo ngĩmũria "Ĩ, na ũthiaga studio kũ Mm. akĩnjĩra Mm.

na akĩnjĩra ndĩ sawa na icio na rĩu kũigua nĩ ahe hinya tondũ niĩ ndirerwo nĩ njĩkaga wega nĩ akũmĩrĩria ngoro nĩanyũmĩrĩri na ndaigua "Ii, Kai. ndirametha gwĩka kaũndũ ngaigua ndineka wega ndineka wega so ndarĩ na kĩũndũ kĩu niĩ ndikaga wega niĩ ndikaga wega Koguo no rĩ- rĩu ũũ anjĩra atĩ nĩ ũreka wega wĩ sawa rĩ akĩhe hinya agĩkũũmĩrĩria mũno Eh, Na ingĩthiĩ na ũkĩigua- mbere na ũkĩigua ũhoro ũcio ma ũgĩkũingĩrwo biũ ĩni na andũ moka Ũkĩambia- studio kaigua nĩ marenda kĩrĩa ndĩraina rĩ kajikona wau i think nafaa kuwa hapa Mm. Eh. ukĩigua rĩu kĩrihana kidogo kĩriana nĩ kĩamba Nĩ gĩkara kĩambia- kando Aha. no ndi- nyĩmbo icio nditiganĩte nacio tondũ niĩ hatirĩ nyĩmbo itathikagĩrĩria Eh, no rĩ mũthikagĩrĩria no rĩu rĩ acha niende na sarimu
rĩu thaa ici wĩinĩte nyĩmbo cigana sofa

baba eh. Eh, hiyo stori yangu Oh, okay, okay.
kuma rĩrĩa we wathire ĩ, maica makwa nĩ maritũhire mũciĩ waku baba ũkĩagĩrwo kĩene ĩ, ũragwo nĩ mũndũ wothe wenda hũragwo nĩ mũndũ wothe wenda gwĩtana gwĩtana njĩtĩkwo nũũĩ na thĩ ĩno yendaga kũmeria ngũrĩra ngũrĩra njiguo nũũĩ Karwĩmbo kau nĩndĩkaiguĩte. na thĩ ĩno yendaga kũmeria na thĩ ĩno yendaga kũmeria youtube ũkeĩta kamĩrĩ kene eh, kamĩrĩ kene andũ masubscribe hau ũguo kamĩrĩ kene na hena kĩwendo kĩũru kĩwendo kĩũru eh, video ĩroka soon by the way eh, nĩ ĩko kwa process oh. no nduĩke video vixen of course why not why not
why not atĩ kĩwendo kĩwendo gĩka atĩ

nä ngwendete makä ria nga nä ngwendete biå wega mũno ta bomu ngwendete ta nũgũ man ngwendete ta bomu ai rĩu ũrenda ngwĩre ngwendete ta kĩ ta cukari aiwezi kuja aiwezi leta mm.
no rĩu rĩ roragĩrĩria maũndũ marĩa mekĩkaga kĩendo yani gĩtarĩ kĩega kĩrĩa ta rĩu no wende jamaa jamaa akĩenda jamaa kĩu nĩ kĩendo nĩ gĩtome in fact nĩ gũgĩkomithia Jamaa akĩenda kĩ? ndagĩkomithia

nĩ nyinangĩte ĩ Mm. no rĩu gũthiĩ stage mũndũ akorwo na guoya rĩa mbere ĩ takĩ Mm, kwaca rĩu wandĩka niĩ ndandĩka nginya tũrwĩmbo karatathi-inĩ nĩgetha ũririkane mwakenyo ndĩreyoneire ũkarora ũguo ũkarora ũguo ningĩ gacoka ũgatemba
ũngĩkamenyera rĩ ĩya nĩ ka- ati ko- kaũndũ Nĩ ga kanini. process.
Mm. na rĩu ũinĩte stage-inĩ maita ta eh, ihinda rĩigana atĩa ũguo Ehe.
Kuma tw- tw- 2022. o inite kuma 2022 two years now na weciririe atia kwambia undu ucio kana ni mundu wa gutwarire Ũkwanjia handu kũina mũgi, ũkwanjia kũina mũgithi rĩ. nĩ uguo Nĩ ũguo.
no nginya ugetwo handu Ta- ĩĩ nĩ. Ta rĩu angĩkorwo nĩ wagĩa tuge nĩ watuĩka star,

Mm, nĩ ũndũ wa andũ aya marathondeka tũũndũ twao taremire gwĩkĩra eh. gatiki kau gekĩragwo rĩu gekĩragwo atĩ oh, oh, mm. verification ĩyo nĩ ĩgũ take time ah. ĩgũ take time no nĩ gũka ĩni ah. andũ mabolo mm-hmm. eh, na mathikĩrĩrie nyĩmbo cia kamĩrĩ kena nĩ nyĩmbo njega mũno by the way mm-hmm.

nĩ wĩra Nĩ kawĩra. kai wa ithaka Ndamenya nake tũ- rĩu tũkĩona- kana ona nĩ hĩndĩ mwambagia nake Okay, nĩ ainĩte mũgithi. no ndamenyekanĩte No mũno ndamenyekanĩte. Ah, okay. Mhm. Ndarĩ na rĩtwa. rwĩmbo rũrũ rwanyu nake na ithe mũtirĩinire the other day twarekondete tene Oh. ona ona ma- ma- kĩrĩa makorabo macio mangĩ rĩ ma rũkorwo hau nĩ rwa tene Oh. rĩu tuoka rĩu kũrũcuti rĩu juzi he mũini ũngĩ mũinĩte nake Tiga wa ithaka? Aca. Niĩ nĩ ikara mũndũ ũngĩ Oh, niĩ ndĩrakĩona ta tũkũina nawe hau mũno hau mũno na rwĩmbo nĩ rũkũ- nĩ rwa- nĩ wakũreha wega Mm, ndingĩ complain ndũngĩ complain Mm. mbeca ikuo Ona indo kwa- ciĩkuo cigũka mbeca na indo ciĩkuo kũrĩ arĩa maracietha kana nĩ- Ehe.
Indo- indo ciĩkuo Eh, ciĩkuo ndingĩ complain na such okay na he ũndũ ũngĩ wĩkaga tiga rwĩmbo

mathĩ wa Gũka mĩrĩ nĩraikirio kũrĩa.
nä aratireni no ukorwo ngi haria ha- thina mwingi ni wandu wa Arona maka ngiuga nĩ kĩgucio. Kĩgucio. koguo riu auga biashara hapa na pale tokorwo ringi ni ukiri tumatatu tuigana ona na hau no å korwo Ciroka. ni ciroka Kĩanjuge imeni.
atä rä ta njä ra atä rä rä nä må ini å rä kå iguaga biå biå no no ende kũrutithania nake wĩra thĩinĩ wa ĩĩ, kũinana tiga rihana Wa, nake.
gĩkũyũ rĩu gĩkũyũ-inĩ o rihana mũndũ ũngĩenda kũina nake biũ nĩ maikoroa Ah, rũa right. rũa ũkwagania ĩ tũtigũthi na ũguo arathiĩ Ego- no, ũgũthiania nake o ũguo gũthiania na arathiĩ. pĩci o ĩyo

rä u nä wamenya rä u nĩ kũrĩ- mwacemania nake mwacemania iguaga nä wamboe kå rä crash ä ho ya revo ya wa mama rä nä wakä menya Ai, crash ĩyo. mwathani mwathani tå iguä re ĩyo nä rä kå no tå me ngoro citå ituä ke Ah, atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ nĩ kũrĩ na, na gathĩna baithe maũndũ maya ma wababa we ũngĩũrio rĩ ĩ kũringana na mawoni maku ũrona atĩa

na na akĩonio Mercedes ya kero ĩrĩa nĩyo thiaga. na nĩ ngũkũnengeraga Vitz ke mũciĩ ga gũthiaga nako koguo kamere as much Nĩũrĩ as wekora hau
arabu na ithe ndirakwĩra maũndũ maya meku Meku. no nĩ arauga nĩ ara- nĩ arenda kwambia kũina mũgithi ta mũtare ũmwe ũmwe ũyũ mũtare ũmwe ũyũ Nĩ mũtare na rĩu ayũmia, maũndũ nĩ kĩũndũ kĩu ayũmia. ũndiraga nakĩo atĩa no menya no Tondũ- nginya ũkorwo rĩrĩ ũkĩmenya kĩrĩa ũrenda otherwise angĩkorwo ndũĩ kĩrĩa Nĩũkũũra. ũrenda Mm, nĩũkũũra. ai, ai, ai, ai. Ũta- ũgũtuĩka mbembe ũthandũrwo njũa kana njũa kana nyũmũ tondũ njũa ndĩgĩthandũkaga hĩu Gũthandũrwo, mbembe yothe hĩu gũthandũrwo. ĩ. ũgũthandũrwo gũthandũrwo no nginya ũmenye kĩrĩa ũrenda Eh. athaci nĩ ũrĩiguaga maũndũ ũkarigwo kana nĩ ma- nĩ- nĩ maku mararĩrĩrio Mm, mm. no tondũ nĩ wĩyũĩ na nĩ wĩkire ũrenda Mm. eh, ũkeyũmia tu okay ũkomia ngoro ũkeyũmia ũkomia ngoro na ndũranyua gathota ta ta- ta kunda bata nĩ kĩrĩa- weka thuta gatu- gũkunde gatubia hau tondũ nĩrona ndũkĩkĩria kanyamũ kangĩ ũko
Eh, nĩ Eh, ũyũ ti gũkari. mũgithi Eh, ũyũ tũtirĩ mũgithi-inĩ ũkũraithĩ ndikwĩrire nĩ tũ- tauga iria Eh, a- ĩni iria kĩrĩ nyuo harĩa vip rĩ manyua iria by the way kana vip mũgithi nĩ Tiga- ithe matinyua iria Mhm, mũndũ nginya wenda gatubia eh, Nona.
ndakĩigua kuguo we- no nginya ũmenye kĩrĩa ũrenda no nginya ũmenye kĩrĩa ũrenda otherwise na we rĩu nĩkĩ ũrenda

tũkũrĩkĩrĩria yes nĩ ũndũ wa nĩtũkũrĩkia, mahinda aha. Eh, ngagĩkũririkania mwĩrorei witũ tuma gũkũ kwa thai podcast na kamĩrĩ kene hau ha kene nĩ auga mwene nĩ agatangathwo ũrĩa ũgũcinda nĩ agatangathwo kanitha-inĩ Ĩĩ, ag- ag- agĩkĩra mbete Ĩĩ, gwĩkĩra saini Yes. Ĩĩ, koguo eh, andũ meke kĩrĩa following following Yes. kũrĩa ũguo mtandaoni Aha, Eh, na mwethe kamere tondũ niĩ nĩndĩragethira nĩ karonekire aha. nĩ kairĩtu kega nĩ kairĩtu gathaka Biũ, biũ biũ, aha.

Ĩĩ ga kamĩrĩ. Ũndũ ngwĩciria andũ maikaraga ũguo makerorera maũndũ, merorera maũndũ marĩa ũreka thaa ici, makaga kuona maũndũ marĩa ũgereire nĩgetha ũkinye hau harĩa ũkinyĩte. Kũguo we mwĩroreri wakwa we ũragerera maũndũ maritũ, maũndũ ũtangĩigua biũ biũ ta ũngĩenda kwarĩria mbere ya andũ kana kwaria na andũ, ũmĩrĩria, ũmĩrĩria biũ wĩtĩkie atĩ he hingo ĩgakinya maũndũ macio mathiĩ tondũ maũndũ nĩ gũka mokaga mhm. na mokaga na magathiĩ kana itiguo nĩguo ĩni kuoguo wĩyũmĩrĩrie mhm. eh, karogano kau gaku he mũthenya ũmwe onayo woka eh, mhm. ka inspire andũ ta ũrĩa karũgano ga kamĩrĩ karatũ inspire ndagĩka ĩno Aha. tondũ nĩ wamenya rĩu no karũgano nĩ maũndũ agereire ti maũndũ aragerera rĩu Yes. na rĩu mũtũrĩre nĩ ũrakĩagĩra kana tiguo kamĩrĩ Of course. Ĩni, no nginya- no nginya mũtũrĩre wagĩre Aha. Ĩĩ, na nĩ tũkugĩte gũkũ nĩ tũgũtiga twahe kamĩrĩ mũndũ na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio no nginya aheo mũndũ Mhm.

na mwenderee o ũguo ũguo nyinaga handũ hetagwo mwĩki kasarani every weekend na rĩmwe nĩ ngorwo itarĩ kuo so mnaweza ni follow
makamenya kũrĩa Yes. ũrathiĩ yeah. mwĩki kasarani handũ hetagwo atĩa

Ĩĩ. Ah, ngakũririkania atĩ gũkũ twĩtagwo thy podcast Ĩĩ. na nĩ tũkwendete mũno mwĩroreri na mũthikĩrĩria Yes. tũgakwĩra kaũndũ kothe ah, gothe ũngĩenda tũkorwo tũgĩka kana ũtũhe Yes. feedback harĩa Yes. comment section harĩa youtube Ĩĩ. eh, ũtwĩre nĩ atĩa no ũngĩenda tũrehe na nĩ atĩa ũngĩ- ũ- ũngĩenda twĩke na ngacoka ngakũririkania um,

magĩgwĩkĩra maũndũ macio niĩ na niĩ ngetwo presenter mk pmk na niĩ merchandise yakwa no ũmĩkore nĩ ũkũmĩona harĩa ũguo na wani dm wani follow tiktok na kũndũ guothe nĩ ũgũkorwo ũkĩmĩona na ngwĩciria mm, thai podcast epi, uh, episode 6 oh god hey sukari thai podcast episode 6

nä werorera tå episodi tå u tå ngä um, twä harä å guo eh, thutha kidogo nona iria ingä ciroka harä a gabere nä indo njega biå ä indo njega Eh, indo njega maguta indo maguta indo indo njega we Aha. ĩ? Ĩ, na tũgũthiĩ na mbere na tũ- tũ- tũgĩkũrehagĩra maũndũ marĩa ũrenda kũigua na andũ arĩa ũrenda gũcemania nao Yep. andũ arĩa ũkwenda kuona thĩinĩ wa tabarĩra ĩno itũ nĩyo tũgũkorwo tũgĩkũrehera Ĩĩ, reke tuge nĩ twakabunga Ĩĩ, na ndũkariganĩrwo nĩ gũsubscribe thĩinĩ wa eh, thai podcast harĩ ũguo youtube na kũrĩa tiktok no thai podcast make sure you follow us tũcemanie hingo ĩyo ĩngĩ Right. ngai enda gĩa na wikendi njega kwaheri Thy podcast episode 6.